Татар хатын-кызларының җыены Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр 2014 нче елда узган иде. Шуннан соң ул ел саен татар мәдәният үзәгенә өлкә авыл районнарыннан 200 гә якын милләтебезнең затлы ханымнарын һәм туташларын бер мәйданга җыя башлады. Анда гадәттә дөньяви сораулар, гаилә мөнәсәбәтләре, тәрбия, мәдәният һәм мәгариф, телне саклау кебек мәсьәләләр карала иде. Ә быелгысы инде Ульяновск мөселманнарының Диния нәзарәте белән өлкә татар милли-мәдәни автономиясенең чираттагы уртак проекты. Монда инде иң мөхиме татар автономиясе белән безнең дин әһелләренең, мөфтиятнең бергә эшләүләре. Бөтенесе бер йодрыкка төйнәлеп, бөтенесе бер булып, сизелде, монда бер дәүләт булып яшиләр. Күптән хыяллана идем инде менә шулай укчы җыелып, бөтенесе единый общественный организация, единый оешма булсын өчен, мөселман кызларының оешмасы булсын өчен инде. Күптән хыяллана идем шуның өчен инде менә сезнең булышыгыз белән Илдар хаҗиның булышуы белән инде менә шулай җыелыштык бегэн. Димитроград шәһәренең әлеге күркәм залына бу юлы мәчетләр каршында эшләүче, мәдрәсә мөгаллимәләре, укытучылар һәм мәдрәсәләрдә белем алучы шәкертләр җыелган. Алар арасында күрше төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Ульяновск өлкәсе Россия күләмендә үрнәк өлкә ул. Ник дигәндә, автономия белә мөфтият бергә тырышып чараларны үткәреп баралар. Һәрберсе аңлашып баралар, халыкны яшеп баралар, халыкка тырышып баралар. Һәм алар үрнәк кенә тигел, безнең элкәләрдә дә шундый чаралар үтсә иде. Форумда сүз башлыча балаларга дини тәрбия һәм белем бирү, ислам дине нигезләрен өйрәтү, әби-бабайларыбыздан калган гореф-гадәтләрне саклау кебек бүгенге көндә бик күпләрен борчыган сораулар хакында барды. Проблемалар күп, безнең бит инде әйтәсем кили, менә катнаш никахлар буенча да күп сөйләдем бит инде. Аннан соң инде безнең балаларыбыз бит инде туа, особенно катнашниковларда бит инде күбесе безнең диннән китүчеләр дә була. Аннан соң инде шул мына бу яшьләрне без бит инде исем кушканда, балага исем кушканда әтисе дә, әнисе дә килә, шунда инде бик каты сөйлибез. Чыгыш ясаучылар билгеләп үткәнчә, соңгы елларда мөселман хатын-кызларының гаиләдәге роле үскән, иҗтимагый тормыштагы активлыгы да нык арткан. Аеруча бу хәрәкәткә яшьләрнең һәм зыялы ханымнарның килүе андый оешмаларның абруен күтәрә, киләчәге өметле икәнен раслый. Тыныч кына буыннар алмашы бара. Катар рәисенең шундый шарт куйды, Олы ханымнар килгәндә, ди, сез үзегез белән яшьрәк кеше алып киләсез, ди, ни өчен дигәндә, сез аны өйрәтәсез, өйрәтеп калдырасыз, чөнки без әле яшь буынны өйрәтергә дә тиеш, аларга белем таратырга тиеш. Шуңа күрә без инде, әлбәттә, яшьләр белән аралашабыз, эшлибез, ул безнең аерым бер юнәлеш булып бара. Сер түгел, гомер-гомергә катнаш никахлар бер генә ата-ананы да битараф калдырмый. Җыенда катнашучылар әлеге четерекле теманы да читләтеп узмадылар. Майдан баласы хәләл хәләл булыр өчен кызкатын иргә никах кирәк. Туганнарым бу дөньяда да, бүгенге булса да, нинди генә вековые, веклар, меңнәр, меңнәр еллар үтсә дә, никахсыз булмый, туганнарым.

Безнең нинди биек дәүләтләребез булган, безнең нинди биек каһарман җегетләребез булган, Аллага шөкер, без нинди биек Ватаннарыбыз булган, безнең дәүләтчелекләребез булган, без моны хәзер беләбез. Ә бит белмәдек, җәмәгать, белмәдек. Шуңа күрә дә без куркак булып, мә, ишекне ачып керергә, телебезне ачып әйтергә без куркып тордык. Нәкъ хәзер инде беләбез. Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта уналты меңнән артык татар яши. Шәһәр үзәгендә 125 еллык тарихы булган борынгы мәчет, татар мәктәбе эшләп тора. Актив, милләт җанлы татарлар яши биредә. Хатын-кызлар да кимен куймый. Төрле чаралар уздырабыз без. Картлар чишмә оешмасында картлар белән очрашу, мастер-класслар. Ашарга пешерү тоже татар халык ниләре, камыр, камырашлары, колфак чигү эшләре. Шулай ук мәктәп балалары да катнаша безнең ул мероприятиеләребездә. Колфакларны үзе, үзебез чигәбез дә, үзебез лайк фак диләр инде. Төрле-төрле әйберләрдән ул интернетта да бар, үз басышыбыздан да чыга. Димитрогород шәһәрендә озак еллардан бирле милли һәм дини тормышта катнашып, Балалар һәм яшьләр арасында зур эшчәнлек алып баручыларга Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре тапшырылды. Ә форумның рәсми өлешеннән соң чара аш өстәлләре артында дәвам итте. Андагы мәҗлес тә хатын-кызларның бәет-мөнәҗәт кичәсенә әйләнде.